Gwlad, gwlad. Wrth i ni forio canu am y wlad a garwn, pa dirlun sy'n dod i'r meddwl? Arfordiroedd dramatig, coedwigoedd hynafol, afonydd a llynnoedd, mynyddoedd mawreddog, neu ai mawndir? Gadewch i ni fod yn onest, mawndir yw ein tirwedd Cinderella. Mae mawndir yn haeddu cymaint mwy o glod am ei ymdrechion ar ein rhan. Tra bod tirweddau eraill yn serennu ar gyfryngau cymdeithasol wrthi'n gweithio'n galed mae'r mawndir yn dal mwy o garbon nag unrhyw dirwedd arall ar y ddaear. Felly, gadewch i ni oedi am eiliad i ddathlu ein mawndir gwyllt, gwlyb a rhyfeddol. Mewn mawndir mae nerth. Ffraeth. Mawndiroedd, roedd ein hynafiaid yn parchu corsydd, gan osod trysorau a hyd yn oed y meirw ynddynt. Mae ein chwedlau wedi gosod arnynt y rith o ysbrydion a chanhwyllau corff. Ac yn y Mabinogi, rhaid mynd i Gorsfychno i ganfod y llyffant doeth. Yn fwy ddiweddar, cawsom gynhaliaeth gan ein mawndiroedd. Cawsom fwyd a phorthiant i'n hanifeiliaid, deunyddiau ar gyfer ein cartrefi, a thanwydd i gadw ein hynafiaid yn gynnes. Diolch i fawndir bu i genedlaethau'r gorffennol oroesi, ond, Ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, rydym yn troi at fawndir am rywbeth gwahanol a phwysig iawn. Rydym angen mawndiroedd iach wedi eu hail-wlychu unwaith eto. Er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr niweidiol, er mwyn i'r mawndir barhau i dyfu a dal mwy o garbon, ac er mwyn adfywio'r byd natur unigryw sy'n ffynnu ar gynefinoedd gwlyb, Mae mawndiroedd yn gynefin i blanhigion a chreaduriaid eithriadol, mae'n dechrau gyda mwsoglau migwyn, archblanhigion sy'n creu haenau newydd o fawn ar raddfa o un milimetr yn flynyddol. Mae chwys yr haul wedi addasu i fwydo ar bryfed. Yma ac acw ymysg yr hesg mae'n Gwelir tegu'r ianau, rhosmeri'r gors a thafod y gors. Yn cuddio'r golwg, efallai gwelwch goryn Rafft y Ffen, Chwilen, neu lygoden bengron y dŵr fach swil. Chwiliwch am yr hedwyr prin fel mursen las Penfro. A gloyn mawr y waun. Yn anffodus, gallai'r gylfinir a'i chri hynod, yn ogystal â llawer o rywogaethau prin eraill, ddiflannu o'n tir os na allwn warchod y mawndir sydd gennym ar ôl. Mae byd natur mawndir yn unigryw, ond mae'r cyfan dan fygythiad os na lwyddwn i warchod ac adfer y pedwar y cant bach hwnnw o Gymru sy'n fawndir. Am dani felly, drwy adfer Mawndir Cymru. Gweithredu gan dir feddygon i adfer ac ail-lychu ein mawndiroedd sydd wedi difrodi. Gweithredu gan dir feddianwyr, sefydliadau ac unigolion ar y cyd. Gweithredu gan bobl fel chi sy'n dysgu am ein mawndiroedd, yn ymweld â nhw ac yn eu gwarchod. Gweithredu i wireddu natur uwch carbon is drwy adfer Mawndir Cymru. Gweithredu i ddiogelu gwlad gwlad o ryfeddodau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.